ביסט א ליטווישער פיין. ביסט א חסידישער פיין. וואס האסטו אנגעטון א בעקיטשע? זיסע וויין, ספארקלינג וויין, ראזי, ווייס. קומסט אריין צו א בעש ט, בראך האט גארנישט געזאגט, בראך געט האגס און קיסעס. און האסט אינגאנצן פארשטינקן.
וואס טוט זיך? האו אר יו? וואס איז דיין נאמען? עניוועי, איך פיל ווי מ'גייט אביסל צו שנעל דא. איך לערן מיך אויס זייער אסאך זאכן דא. באנטש אוו ניו סטאף איי דידנט קנאו, באט. אסאך מאל, דו ווייסט, דו קומסט אריין אין א קלעס, יא, די רבי, מ'דארף דיך פארהערן פאר א בחינה, זאלסט זיך פערן פערציג בלאט, יא, קענסט די פערציג בלאט אויסווענדיג, האסט שוין קיין מושג, דו ווייסט עקזעקטלי וואס צו זאגן, ווען צו זאגן, קומסט אריין צו א ב ש, דארפסט וויסן צו זאגן אז דו גייסט לערנען כולל פאר א יאר, און באט עט די ענד אוו די דעי, די ביגינינג האסטו געהאט, מסביר געווען אביסל וועגן די פיל, געט אריין די קאלער, און רוב טרויבן איז געמאכט געווארן פון דאס, איך בין אביסל. קאנפיוזד, לאמיר אנהייבן, זיי מיר מסביר אזוי, כ'ווייס ס'איז דא זעקס מינע וויינען, ווייס, רויט, זיס, טרוקן, וואס זענען די אלע קאלערס, פארוואס איז א וויין זיס, פארוואס, לאמיר אביסל מער אריינגיין מסביר זיין. לאמיר קודם צוריק גיין, מען האט גערעדט אז די טרויבן קומט אריין א סארטן זיסקייט, און די זיסקייט, די צוקער, די ביי פראדוקט נאטירליך די גרעיפ דזשוס איז פארמענט, און ס'ווערט אלקאהאל. סאו די ערשטע זאך איז לאמיר רעדן זיסע וויין, צו דו רעדסט א מאסקאטא, צו דו רעדסט א דזשענעס, צו דו רעדסט א אפילו א לעיט הארוועסט, וויאזוי ארבעט עס, דו ברענגסט עס אריין, דו קוועטשט די טרויבן צו דו מאכסט עס רויט צו ווייס, מען וועט רעדן אין א מינוט, עס הייבט אן די פערמענטעישאן פראסעס, איז א זיסע וויין קענסטו אפשטעלן די פערמענטעישאן, סאו ביי טענארא מאסקאטא פאר עקזעמפל, פֿינף פראצענט אלקאהאל, ס'איז א זיסע וויין, פארוואס? ווייל דו האסט אפגעשטעלט די אלקאהאל, אינמיטן די פערמענטעישן, וויאזוי שטעלסטו עס אפ? סאו, וויאזוי שטעלט מען עס אפ? מ'קען עס אפשטעלן מיט פעסטשעריזעישן, מ'קען עס אפשטעלן מיט פילטערן, מ'קען עס אפשטעלן מיט סאלפייטס, מ'קען אפשטעלן מיט אנדערע קעמיקלס, פול מיט וועגן וויאזוי צו מאכן, און יעדע יעדע וויין מעיקער און יעדע סטייל וויין וואס דו ווילסט מאכן דעליווערסט עס, דו ווילסט פאר קידוש, פאר הבדלה, מאך עס, יעדע זאך זיין לפי החומרא שבו. אבער די איידיע איז אז זיסליכע וויין געווענטליך שטעלסטו אפ די פערמענטעישן פריער, סאו ס'בלייבט זיס. ווייניגער בעקטעריע עסט אויף די זיסקייט, איז עס לאוער אלקאהאל. די הארגעסט די בעקטעריע מיטן די פראסעס, און די לאזט עס נישט פערמענטן, סאו בלייבט עס אביסל זיס, בעיסיקלי דאס איז די ערשטע זאך. צווייטע זאך איז דא, מען האט נישט גערעדט בכלל, ספארקלינג, שאמפעין, איז דא וויאזוי ארבעט דאס? סאו ס'ארבעט, ס'איז אויך דא צוויי וועגן באט קיפ איט סימפל, ווען דו פערמענטסט, ס'גייט דורך די פראסעס פון פערמענטעישן, געווענליך לאזט זיך די סי או טו עסקעיפ אין די אטמאספער און די וואנט בלייבט. זיי מסביר פאר ווילימסבורג וואס סי או טו מיינט. ווען די פערמענטסט די טרויבן סאו וועסט הייבט אן די פראסעס איטס בעקטעריעס ווי סעד איטס דיפרענט איטס איט ריליסעס לאזט ארויס קעמיקעלס איז א קעמיקעל ריעקשאן די קעמיקעל ריעקשאן איז קארבאן דיאקסייד. טייטש די קעמיקעל ריעקשאן אויף די בעקטעריע איטינג אוט די שוגער איז. איז געווענדליך האסטו א טענק דארפסט עס לאזן עוועפערעיטן דארפסט לאזן די לופט ארויסגיין אז די פארמענסט אין א סיעלט טענק ווי די לאזט נישט די סי או טו ארויסגיין האסטו א נעטשרעל ספארקלינג וויין אקעי סאו דאס איז ספארקלינג סאו ס'דא וועג וויאזוי מ'מאכט עס דאס הייסט א פריימערי פערמענטעישן א סעקענדערי פערמענטעישן כולי מאכסט וויין געהעריג דערנאך לייגסט אריין נאך גרעיפ דזשוס און הייבסט אן א צווייטע מאל שפילן די וויין דאס איז ווייל די ווילסט ס'זאל קריגן די באבלס ס'זאל קריגן דאס איז שאמפעין פון די געגנט אין שאמפעין זיי האבן עס אויסגעטראפן, אזוי האלט עס די באבלס אז ס'זיצט אין די סיעלד פרעשורייזד טענק אדער באטל, סאו דאס איז ספארקלינג. נאכדעם האסטו ווייסע, ווייסע וויין איז געווענטליך ווייסע טרויבן וואס דו פרעסט רייט עוועי, דו לאזט נישט די סקין קאנטעקט, דו ווילסט נישט די סקין קאנטעקט ווייל די סקין העט געבן ביטערליכע טעיסט וואס דו ווילסט נישט האבן, סאו ווייסע פרעסטו די טרויבן רייט עוועי. אנע שולעכץ, די לאזט עס פערמענטן אנע שולעכץ. און דאס מאכט א דיפרענס אין די חוץ פון די קאלער סא. ס'מאכט א חוץ פון די קאלער איז אויך די האסט נישט קיין טענענס געווענטליך אין ווייסע וויין ס'איז מער קריספ ווייסע וויין מער טרעדען טרינקסט עס יוזשעלי אין מאר דיפרענט סעטינגס פארוואס ביקאז איטס הייער עסיד ס'האט עסיד ס'האט א די ביס יא אבער ס'האט נישט קיין טענענס וואס דו פילסט אין די מויל, אדער? און צו מאכן א ראשען ריווע שארדאנעי וואס ס'פערמענט עקטשולי אין די האלצערנע בערעלס, איז קריגסטו א טעם פון די כאילו ס'האט כאילו פעט, ס'האט מער א מאוט פיל, איטס א האול דיפרענט וויל טעיסט איט, מען טעיסט מיר.
מ'גייט דא אריין אין פעירי טעילס, לעטס קיפ איט סימפל. אזוי ווי ווערייטעלס, באט וויל געט טו דעט. נאכדעם האסטו ראזעי. איז א רויטע טרויבן, האסט גראד אויסגעקוועטשט, געקריגן אביסל קאלער פון די סקינס, און האסט עס פארמענט אן די שאלעכץ, ווייסע רויטע וויין איז טרויבן. ווייסע טרויבן? יא, רוב מאל. רוב מאל, ס'איז דא אויסנאם, מ'האט גערעדט דערפון פון פינאו אדער ספארקלינג, אבער רוב מאל העסטו האבן ווייסע וויין איז פון ווייסע טרויבן, ראזעי איז אלעמאל פון רויטע טרויבן, נאר די איידיע איז אז מען האט אים נאר איין מאל געפאנישט, מען האט אים נישט געלאזט אין די רום. געגעבן גראדע א פרעס, אראפגענומען פון די שאלעכץ און געלאזט פערמענטן אזוי ווי ווייסע וויין. רויטע וויין פערמענט מיט די שאלעכץ, איז די לייגסט עס אריין אין די טענקס און די מאכסט עס א העכערע טעמפעטשער, און די די גאנצע איידיע איז, איך זאג א משל, געווענטליך איז אזוי ווי ווען די קינד קומט אהיים פון קעמפ מיט א בעיטינג סוט אין די אין די בעג, מאכסט עס אויף נאך א טאג און עס אינגאנצן פארשטינקן, פארוואס? ווייל עס איז נישט גענוג נאס. און ס'איז נישט טרוקן, ס'איז נישט אזוי, סאו ווען דו האסט דעי. דעיס ביי די וועי, דעיס איז מיין פראבלעמס איך האב, ביסט א ליטווישער פיין, ביסט א חסידישער פיין, וואס האסטו אנגעטון א בעקיטשע, דאס איז פעלט נישט אויס. יור ספיקינג טו די ראנג פערסאן אין דעי. איך ווייס זייער גוט צו וועם איך רעד.
סאו די די די רויטע טרויבן, לעטס טשעינדזש די טאפיק שנעל, די רויטע טרויבן, וואס געשעהט איז, ס'גייט ארויף, ס'פלאוט, איינמאל ס'הייבט אן די סי או טו, די שאלעכץ, וואס, עגעין, מ'קריגט קאלער, טענענטס, אלעס פון די שולעס וואס דו ווילסט האבן אין די רויטע וואן, הייבט פלאוט ארויף אויבן, סאו ס'איז דא צוויי מינע וועגן טו דו איט, אדער עס הייסט א פאנטש דאון, מען שטופט אראפ די שולעכץ אז ס'זאל בלייבן נאס, אדער הייסט עס א זאך וואס איז דא פאמפ אווער, דו נעמסט די דזשוס וואס איז שוין געווארן אין די פראסעס, און דו לייגסט עס ארויף אויבן אין א ספרינקלער איבער די גאנצע ווי ס'רופט זיך א קעפ, אז די וויין סיפט טרו, ס'גייט דורך און עס ניין אזוי נעמט עס ארויס ס'בלייבט נאס אזוי ווי מ'האט גערעדט פריער, און ס'עקסטרעקט קאלער פלעיוואר טענענטס פון די שאלעכטס. סאו דאס איז א פראסעס אגעין יעדע וויין מאכער יעדע וויין האט זיין רעסעפי ווי לאנג וועלכע טעמפעטשער ווי נאכן נאכן ס'הערט אויף פערמענטעישן ווי לאנג עס עס נאך לאזן זיצן ווייטער מיט די שאלעכטס נאכדעם נעמסטו אראפ וואס הייסט די פרי ראן פון וואס איז די וויין וואס איז געווארען די פראסעס פון מאכען די וויין די שמן זית זך יא אנע פרעסען. פרי ראן מיינט די רעדי פראדוקט? פרי ראן מיינט די דזשוס וואס איז ארויס געקומען פון די טרויבען פון די פראסעס ביז דא אנע אריין לייגען אין א פרעס אנע אויסקוועטשען. רייט אקעי.
די וויין האט געענדיגט פערמענטעישען ס'האט אויסגעיורען ס'איז טרוקען ס'איז שוין נישט דא קיין צוקער ס'איז שוין נישט דא קיין סי או טו וואס געשעהט די אלע שאלעכץ און די סידס און אלעס וואס איז געווען זעצט זיך אראפ אונטן יעצט, איז יעצט נעמסטו די וויין וואס איז פון די פראסעס, די דזשוס וואס איז פון די פראסעס, וואס איז ארויסגעקומען, דאס הייסט פרי ראן, די שם איז זייער זאך, יעצט מאכסטו אויף דעם טיר פון דעם טענק און די שאוועלסט ארויס וואס איז געבליבן, די אלע שאלעכץ, און דאס גייט אריין אין די פרעס און קוועטשט אים אויס און די קריגסט די סעקאנדערי די פרעס, דאס געווענטליך. אה, דאס כוסות למנוחות, ס'דא נאך א לעוול אונטער דעם, אקעי, כ'האב נישט געכאפט. דעיס געווענטליך איז אביסל מער טעניג, מאר סטרינדזשענט, און דער מען טעיסטן וויין אן מען אריינגיין אין די חילוקים צו. סאו ס'איז בעסער די צווייטע אדער די ערשטע איז בעסער? סינס האמיר יעצט ארום גערעדט פון אסאך, דו האסט גערעדט פון זיסע וויין, ספארקלינג וויין, ראזע, ווייס, רויט, אלל דיס דיפרענט וויינס, אין יעדע איינס פון די פינף,

ס'איז נאר קאמפליקעיטעד. טרינק וואס דו האסט ליב, אזוי ווי מ'האט גערעדט אנהייב. פריינט, אונז זעמער דאך דא צו עדיוקעיטן, באט עט ענד אוו די דעי, פילע פון אונז ווערן שוין אינטימידעיטעד. טרינק וואס דו האסט ליעב, דו גייסט פאר קרעם א לאגע אונטער די שמש שטיבל, דו געדענקסט ווי ס'פלעגט נאך זיין, באדעק סטיק מיט וואס דו האסט ליעב, אונז זעמער דא פארקערט, אז דו לערנסט דיך אויס עפעס ניי און יו וואנט טו, אונז גיימער נאך אסאך רעדן, באט ווער נישט יעצט, אקעי, בראך האט געזאגט, בראך האט גארנישט געזאגט, בראך געט האגס און קיסעס.